Ɛnam sɛ deɛ ɛbaeɛ nti,
odwira no a yɛkaa sɛ yɛbɛtwa no afei yɛ ɛmma so. Abusua, ɛnnɛ wɔ Kɔtɔkɔ fie no, Korɔbea Asante Kɔtɔkɔ hene otumfoɔ sɛɛ tutu aba bio ne ɛyɛ Asanteman Council tenaa ase na na ɛnnɛ no na dwumadie a na ɛda pono so yɛ Rawra case ɛna ɛyɛ Nsuta Sɛkyerɛ Kwaaman Hene a ɔreba abɛsuan de akyerɛ yɛn Kɔtɔkɔhene. Na nsɛm bebree nso kɔɔ so ma Kɔtɔkɔhene ato n'anom tuo pɛn sɛ odwira a ɔyɛɛ sɛ anka afe yi, ɛyɛ bosome a yɛwɔ mu yi awieeɛ, anka wɔrebɛhyɛ aseɛ atwa no. Ɛnam sɛ n'aberewa tia. tɔeɛ, na wɔnyaa ɔhemmaa ma no mmɛdii adeɛ, na wɔmpagyaa akonnwa no nsii hɔ no deɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɔtwa dwira no a ɛbɛyɛ yie. Enti no, dwira a na wɔn a wɔdɔ Asante na wɔrepɛ amammerɛ ne amanneɛ ahwɛ, ɛfiri sɛ mfeɛ bebree ni, almost ninety years ni a yɛtwaa dwira no, Asante ntwaa dwira biara bio. Nanso no, Kɔtɔkɔhene se yɛmfa nto ɛyɛ n'adehyeɛ ne wɔn a na anka wɔbɔbɔɔ ho sɛ wɔbɛba abɛsom wɔ dwiratwa no mu sɛ wɔatu de akɔhyɛ afe a yɛreba abɛsi mu yi ɛnam sɛ ɔntumi nnyaa Asantehemaa, ɔntumi mmɛsii Asantehemaa mpo no na Asantehemaa foforɔ a ɛbɛsi no Ɛwɔ sɛ wotumi yɛ santenhema a wawu awie firi hɔ ansa na ɛkwan atumi ada mu ama yɛatumi atwa dwa no. Yɛnkɔ na yɛnkɔma nhyia, na nnɛ nea ɛkɔɔ so no, yɛmfa bi nto. Ɛnam sɛdeɛ ɛbaeɛ nti,
odwira no a yɛkaa sɛ yɛbɛtwa no afei yi remma so. Yom nso nananom, mmerɛ tiaa bi wɔ no, ɔtumi nim sɛ Asanteman mfeɛ bɛyɛ sɛ aduanan ni yɛtwaa dwira da. Enti ɛbɛyɛ sɛ afei yɛbɛsika so bɛtwa dwira.

Nyansa na muwie amsa na sɛdeɛ yea bɛfeɛ nyinaa no kɔtɔkɔ hene wɔka bɔ mu ayɛ ne nyinara wɔyɛ sɛ benae mmaa nyinaa yi ne sɛ beane hyɛ wɔ nyinaa yi ɛyɛ awie a benae mmaa kɔnwa wɔ pono kɔnwa tum kɔnwa kɔ kɔnwa tum na sɛ wɔasu wie a ansa na wahyehyɛ da a ɛbɛyɛ dwira no ɛyɛ tiɛ. Ansa ansa na mɛtwa dwira na wɔ sɛ asante ma asante mmaa wɔ hɔ afei. Yɔm Nananom nso nkonnwa de wɔatena so bi wɔ sɛ hɔ hɔ a, ɛno na mede kɔ wuram pɛ akɔyɛ de aba nti, gye sɛ gye sɛ miwie ne nyinaa ansa na matwa dwira no. Sɛ ɛsɛ sɛ wotwa dwira a, ɛsɛ dan ma ɛyɛ no yiye na ɛpono akonnwa. Sɛ bi kɔ wuram pe kɔyɛ ama ne nyinaa bɛpuru atum wie a, ansa na nhyehyɛe bi a ɛwɔ sɛ wotwa dwira a, ɔhyɛ no de atwa. Enti ɛ?

Ɔtumfo Akyare, ɛyɛ n'ano banada banada adwumada na ɔtɔ baako de twaa mu. Ɛna Nana Bekyem Hima maa Bekyem mpanyinfoɔ ɛbɛbɔɔ yɛn amaneɛ sɛ wɔn anya aberanteɛ bi a wɔpɛ sɛ wɔde ne ba na yɛde ne bɛkyerɛ otumfoɔ sɛ wɔn akwan a wɔde nam besi apatem. Nti wɔn ba yɛ na bebisa wɔn sɛ Nana Hima afrɛ wɔn, ɔfrɛ abusua panyini.

Yɛbɔɔ Otumfoɔ amanneɛ pɛɛ hɔ ara na abusuapanyin pagyaa ne nsa sɛ n'aheman rekoyi aberanteɛ no. Wɔamfrɛ ɔno abusuapanyin no ne mmaa mpanyimfo a wɔwɔ fie amma wɔamma. Ɛnna yɛyɛɛ no sɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Enti yɛreka no na ɔhene yɛɛ sɛ yennyae na yɛmfa mmra a, yɛbaa na nananom, yɛtoto nananom anim a na deɛ ɔwui a yɛaka w'adaroma.
Bɛyɛ naawɔtwe mmiɛnsa ni ɛna m'abusuapanyin baa me nkyɛn ɛna ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ ɛɛ akonnwasie no na n'afiri mu no akyɛ nti mem si akonnwa no nti mede too n'ani sɛ me koraa mayɛ m'adwene nti ɔnka nkyerɛ abusua no nyinaa na mɛtena ase ɛyɛ naawɔtwe mmienu ni ɛberɛ ada kɔsi kwasieda nti mede too n'ani ma mede kan somaa me kyeame ne me wɔfa ne ahempaa baako na wɔkɔɔ ne fie na wɔkɔfrɛɛ no maa me. Nti ɔbaae, ɛnna ɔno ara mede too ɔno ankasa anim, ɔne nnipa mmiɛnsa na ɛbaae. Nti mede too n'anim no, ɛberɛ a na metenaa ase nnipa baako na ɛbaae, ɛfiri m'abusua mu. Ɛde, kuo no a metenaa ase nnipa mmienu baae. Bia wɔɔda a metenaa ase nnipa baako baae. Efie da. tena ase no, ɔno ankasa abusuapanyin ne Nana Kumawu mpanyimfoɔ bɛsrɛ akonnwa maa ɔno ankasa ne nua a ɔdi n'akyi mmienu. Enti megyee nsa no megyee. Efie da metenaa ase, obiara amma. Memeneda metenaa ase, ɛnna nipa baako baeɛ.

Ɛfiri sɛ me asiboɔ tɔɔ fam ara pɛ na ɔfiti aseɛ sɛ me ɔma ɔheman ho ntɔ no, yɛ bɛ yi wɔ asukyerɛ yɛ me yi na ɔtwe da ne nyinara onya ho charge bɔɔɛ ne nyinara onya ho charge bɔɔɛ dɛ na wo hwehwɛ dɛ na wo hwehwɛ to bɛ boa ma me kyɛm akɔ so no no yɛ wa no hwɛ bɛ yɛ wɔ yɛ fa papa so ɔno bɛ gu.

Abusua na mɛsrɛ sɛ ɛha ɛyɛ sikadwa mɛsrɛ sɛ bɛka abusua no ho subscribe to channel no click notification button no. Sɛnea ɛbɛyɛ a bere biara no yɛ drop video bi a wo nso nsa betumi aka bi. Wei ne nsɛm a ɛyɛ Kɔtɔkɔhene de too ɛyɛ Asanteman Council anim ɛnam sɛ n'aberewatia firi mu no ɔnyaa n'asi ananmu na n'asi ananmu nso ma ɛyɛɛ n'ayie no deɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbetumi atwa dwira no ama no ayɛ yie. Ɛha yɛ sikadwa.